konyara komochora Chris Osiemo, oyio ore momura omwabo onye gosira Elijah Osiemo, konyara gochi gotenena goetera ase ekiama kia UPA ase ensemo ye ward ya Nyamaiya ase ekerogo kia obo MCA. Nigo bono omo omo egati yabaria naende bakorigia ekerogo ekio buna Richard Munyancha, Nigo nyare gwesokia rituko ria rero na konyara gosaba gosaba eserekari konyara kobeka ekeombe kia EBC ere gochia konyara kobekwa gose kwarigania obochori bwe wodi eyio ya Nyamaiga. Nigo aye iga gocha amaiga ye Elijah Osiemo oyio orenge omo MCA bwe wodi eyio ya Nyamaiga konyara gosiria obogima bwaye omotienyi o gatano na gatato bw'omwaka oye tagwetera omobasokano bw'epaara onyanyarete gokorekana ase ensemo y'amagima ayio. Bono nigo abamenyi ba ensemo ya nyama eya, koreng'ana na Richard Munyancha, anyare goteba buna nigo obwate erang'o y'okonyara gokorerwa amagenderero ayio nyagusire Elija anyarete gotigera nchera. Nyora aiga gocha amaega y'abarai abwo korwa ase serikari y'ekaunti ya Nyamira, bakoragwa n'omogavana bw'ekaunti ya Nyamira, omosike Amos Kimominyariiba, okonyara komochora Chris Osiemo. Oyio ore momura omwabo, nyagosera Elija Osiemo, okonyara gochia gotenena ase ekerogo ekio ki'obwamsiye bw'ewodi eyio ya Nyamaiya. Ase amarieta nkorokwana Neburijadi Monyancha, Johanande omochokoro o mirambo, nintenene ase ekerogo kia Nyamaiya Ward, ase engencho y'ebinto ebinge ebianyarekire twarore oborageku ase bore, totaete gokonya abanto baito. Nyowe bono igo toumiete ase engencho IEBC terabe equench place, korwa gese toborwe omorai toroche omwaka ngoera ogochia. Nyamaiga twairanire magega, totagete aibise ebe Queen Place erinde tonyare gokonyeka, erinde amaendereo anyare goikera abanainchi, ekiagera abanto ba Nyamaiga nkoumia bare, buna bono abana bachete chisukuru, twang'ang'anire ase tokonyara koira abana chisukuru lakini toendete koumia. Iga ebinto nebi nkebuente gokorwa Nyamaiga. Nyamaiga yaito ndire oyo akaigwekanire ase chiabari. Ntobwate egetigi geitu kia Nyamaiga ekenene sana. Bono ekere aido, ngerioka na gento gento, gento kende gionsi nkegekorekana ase ayio. Bono ekero totari torwane naki tokoirana emechie ya nyama eye, one, tokonye abana baito baende esukuru, egia kabere, ah, chipara chiaito nchire chimbe, aba tonyare koroseria abang'ina chipara erinde banyare goika chinyanya chiabo na amagena abo ase echiro chingaki chi chi chitakeire. Egento kende ne chindoche, Buna bono yaani twenderete koorosia chindooche ase abanto bakonywa amache. Abanto baito bakonywa amache korwa nse buna chiombe, batakeire baroserwe ebitacho, erinde banyare konywa amache ayare amasafi. Egento kende nabanayuti na abang'ina, kwarorire rero uharibifu imekuwa mingi ase eng'encho ng'a abanayuti mbabwati binto bagokora. Tonyare gokora naki togo-empower abang'ina na abanayuti erinde tonyore ecommunity ere busy chingaki chionsi ase amagenderero amabe. Monto tari obwate enkoro engiya buna omoraai oyo tore nere aa. Oyo nomorai bw'engencho. Nonya mbari mogochia komachora, gaki karamoteema ng'a omorore ase engencho ere nomorai, inche nimomanyete korwana. Omonto obwate enkoro engiya naende nomonto omaete kogamba nabafanyikasi baye, nonye nekero nonde bwensi omogusii ore igaa Nairobi, nomonto okogamba nere, nere agochiikana, bagamba baigwanana. Nairobi iga iga omenyire ororo. Nabwate ase aye torakore nonya noboremi atoe echiiro gocha Nairobi iga iga. Mono eki nakio egento getosumbuete. Ntobwate endagera tokooni gose iraki nitogosinywa. Naki torayerete mpaka Nairobi. Bono mwanyorire omorai oyomanyete Nairobi oratoe echiiro. Tafatari, teema Richard naende ntomanyete ng'a nomonto bw'abanto. Omo ase amarieta ankoro Gaudensia Mora, korwa esaidi ya Nyamira. Ee, ase omwana ominto Richard twamenyire nere engaki entambe, Tosugumire buna inche nomorandi bw'echigari, mostri, nao nkonyorekana, lakini Omwana-o-ominto onkonyire sana. Nyasae noo are amo naintwe. Otokorende, by the way, otosapotiri kwansa abanto buna bamatatu, ntokoiraneria ng'a mbuya mono, buna inche nkorandia chigari ime, obeire ogonsapoti ase engaki entambe. Igo bono ande onsi ase more abanto ba nyamaiga, omomura otomoa amagoro, tomosuki motu ase eng'encho oakirwe amabuta. Ase enyama ya world ntobwate oboiserwa ake buna bono chipara ntobwati eh buna bono chipara chie chikairana ase ecounty government omo mca nere okorigeria ngaki chisabo echi chigotichwa ande onsi ase chipara chiri chire ase eward igo nage nkomoboria karanyore ekerogo eke ntosemeri na nyasaye nache amobwatisie obogambi nyasaye okorwa anyare korigereria chipara chiri chiaito chire iga aria na bono chisabo enchire chire nkaria. Chisabe igo nokwana na nyabinyiinyi, chisabe echi chiasarekire mono, kogocha chisabe echi nchire igaa iga nyangoko, chisabe nchire buna bono kogocha ensemo ya intana, eyio nyama ya wort, kokonda maate bo aria maate mobabacho, getari,